Insemmilkom dan huwa l-programm tal-CNI u tal-Front Mattin Irqumu u miegħi għandi l-Chairman tal-Front Sami Mejla. Ma nistgħux ma nitkellmux fuq l-elezzjonijiet għall-Parlament tal-Ewropa u l-Ewropew kemm ta' Malta kif ukoll fi 27 pajjiżi oħra imsieħbin fl-Unjoni Ewropea. U jiena mal-ewwel se nagħti l-kelma lil sieħbi għax għandu ħafna xi jgħid fuq dan is-suġġett żgur. Dott, aħna s-semmiegħa jafu li ftit tal-ġimgħat ilu tkellimna dwar is-suġġett, għedna x'se jiġri u llum nistgħu ngħidu li ġara eżattament dak li għedna aħna. Aħna ftit ġimgħat ilu minn hawn għedna li fil-każ ta' Malta se jerġa' jkun hemm rebħa kbira Laburista, però għedna wkoll li fil-każ tal-Unjoni Ewropea ħa jkun hemm ribelljoni kbira kontra l-mod kif miexja l-Unjoni Ewropea u kif qegħdin imexxu l-mexxejja preżenti. Fil-fatt dawn it-tnejn ġraw. L-elezzjoni f'Malta uriet li l-Partit Nazzjonalista taħt Delia llum huwa non-starter, tista' tgħid, jiġifieri ma qabadx art ta' xejn u ma jidhirx li jista' jaqbad art. Mhux li mhux se jaqbad art, ma jistax jaqbad art. apparti dik. Però fl-Ewropa kien hemm sitwazzjoni ħafna differenti minn Malta u di taffettwana ħafna. Ma nistgħux inħarsu lejn ir-riżultat ta' dina l-elezzjoni fl-Ewropa kif seħħ f'Malta, dak li ġara f'Malta biss, imma dak li ġara fil-kumplament tal-pajjiżi tal-Ewropa se jolqotna żgur. Allura importanti li narawh ukoll. Kif għedt, ir-riżultat wera li kien hemm ribelljoni sħiħa kontra l-maġġoranza li kien hemm fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza kienet coalition tal-Laburisti u n-Nazzjonalisti, ħa ngħidilhom hekk, tas-centre left u s-centre right, jiġifieri kienu blokk wieħed matul dan il-ħames snin tat-term tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea u din il-maġġoranza issa ntilfet għaliex bejniethom il-Labour u ħa ngħidu qed ngħidulhom in-Nazzjonalisti biex il-Konservattivi, il-blokk tan-Nazzjonalisti li kienu qed imexxu flimkien coalition, Mhux bħala u Malta għandek Gvern u Oppożizzjoni. Il-Laburisti u l-Konservattivi minn Nazzjonalisti qegħdin blokk wieħed fil-Parlament tal-Ewropa. Din għall-Coalition naqqset 77 siġġu, ġifieri minn 404 siġġijiet, maġġoranza sewwa fil-Parlament, issa ġiet 327 u lanqas għandhom biex jerġgħu jmexxu, iridu jew jiftehmu ma' xi ħadd ieħor jew jaraw x'se jagħmlu. Iktar hi tidher kbira dir-rebelljoni meta tqis illi f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa l-maġġoranza vvutat favur dawk li qegħdin jirribellaw. Kellek Franza, kellek l-Italja, l-Polonja, l-Ingilterra, l-Ungerija u pajjiżi oħra fejn dawk li rribellaw kontra l-mod kif miexja l-Unjoni Ewropea kienu f'maġġoranza. Jiġifieri, din hija xi ħaġa li ħa jkollha riperkussjonijiet u żgur li ħa teffettwa lil Malta. Żgur li l-Gvern Malti jrid jara kif iġib ruħu, kif ħa jirreaġixxi għal dan għat-tibdil u żgur li minn hawn ħa jkollna nitkellmu ħafna dwarha aktar 'il quddiem. Xi ħaġa oħra li ġara li hija ta' inkwiet kbir jiena nara hija l-partiti Laburisti li huma parti minn din il-coalition sofru tkaxkira kbira fl-elezzjoni li għaddiet. Kien hemm ribelljoni wkoll jiġifieri kontra l-partiti Laburisti. Fil-fatt, il-partiti Laburisti fl-Ewropa naqsu 37 siġġu, minn 187 siġġu Issa għandhom 150 siġġu u u r-raġuni hija, għax hawn l-importanti issa, importanti li l-partiti Laburisti fl-Ewropa, inkluż il-Partit Laburista Malti, għax għandna interess, il-Partit Laburista Malti għandu interess li jara li l-partiti Laburisti fl-Ewropa jmorru 'l quddiem mhux imorru lura. Ir-raġuni tidher ċara, il-kompliċità fit-tmexxija tal-policies preżenti tal-Unjoni Ewropea, tal-kbarat tal-Unjoni Ewropea ġewwa Brussels, hija l-kaġun ta' din għad-disfatta. Din hija xi ħaġa li hija evidenti, taraha b'għajnejk, mhux xi ħaġa li trid tkun xi espert biex tanalizza. It-tkaxkira kienet kbira wkoll tal-Partit Laburisti f'din l-elezzjoni għax seħħet ukoll fl-iktar pajjiżi kbar u leading fl-Ewropa. Per eżempju l-Ġermanja, il-Partit Laburista tella' biss sittax-il siġġu minn sitta u disgħin, jiġifieri naqqas ħdax-il siġġu milli kellu ħames snin ilu. Fl-Italja Il-Partit Laburista tella' tmintax-il siġġu, jiġifieri naqqas tlettax-il siġġu minn 21 li kellu. Issa dan minn 37 siġġu ara xi ftit tellgħu, jiġifieri u kemm għalgħu tkaxkira. Imbagħad l-ikbar tkaxkira li laqqgħet Partit Laburista fl-Ewropa kien dak ta' Franza. ta' Franza minn 47 minn 74, skużawni, minn 74 siġġu fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista tella' daqs kemm tella' l-Partit Laburista f'Malta, erba' siġġijiet biss tella'. Jiġifieri tista' timmaġina x'daqqa kbira ħadu dawn il-partiti. Issa, Din hija xi ħaġa li kull min hu Laburista għandha ddejqu. Però fl-istess ħin ma nistgħux inħarsu lejha issa xi ħaġa li dina waqgħet mis-sema. Kif għadni kif għedt, jekk wieħed janalizza daqsxejn ħa jsib, terġa' u tgħid, illi l-Partit li Laburisti f'daw il-pajjiżi li semmejt u fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, l-iktar li tilfu voti huma minn dawk id-distretti illi qabel kienu l-iktar Laburisti. Jiġifieri dan ġralu, immaġinaw Malta, biex biex min qed jismagħni jifhem, immaġina l-Partit Laburista, l-iktar li jitlef voti mill-Kottonera u u miż-Żejtun, pereżempju, jew mir-Raħal Ġdid. Hekk ġralhom dawn il-Partiti Laburisti, it-tkaxkira li li laqtu, u ovvjament din tkompli tikkonferma l-analiżi li t-tort tagħhom ġarhom hekk, għax dawn abbandunaw is-soċjaliżmu ta' vera, abbandunaw il-klassi tal-ħaddiem, marru għal dak li jgħidu l-New Labour ta' Parsi u l-ħaddiema rribellaw billi rriġettawhom. Issa mbagħad l-ikbar ribelljoni kienet dik li seħħet ġewwa r-Renju Unit. Ġewwa r-Renju Unit kien hemm ribelljoni doppja f'din l-elezzjoni. Għaliex? Ir-rebelljoni kienet mhux biss kontra l-Unjoni Ewropea, propjament, biex inkun eżatt, meta qed ngħid kontra l-Unjoni Ewropea, mhux bilfors kontra l-fatt li teżisti l-Unjoni Ewropea, imma kontra l-mod kif qed titmexxa l-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat tal-elezzjoni għall-Parlament tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit, il-partit ta' Farage, il-Brexit Party, kien kaxkar lil kulħadd, ġab 32 fil-mija tal-voti u tella' 29 siġġu, jiġifieri qiegħed sewwa 'l quddiem fit-tellieqa. U l-partiti stabbiliti, il-Konservattivi u l-Labour, it-tnejn laqtu tkaxkira kbira, ġifieri r-ribelljoni tal-poplu Ingliż ma kinitx biss kontra l-mod kif miexja l-Unjoni Ewropea, imma anki kontra l-Parlament, tal-Ingilterra u kontra l-fatt li għal sentejn sħaħ da l-Parlament ma rnexxilux jew ma riedx li jwettaq id-deċiżjoni demokratika li rriżultat mir-referendum li sar sentejn u nofs ilu. Allura hawnhekk kellek ribelljoni doppja. U din ukoll ilna tolqotna u hija xi ħaġa li wieħed għandu janalizza sew 'l quddiem irridu nitkellmu iktar dwarha. Xi ħaġa oħra li seħħet f'dan il f'din l-elezzjoni hija li meta qed ngħidu rebħu l-lemin, naħa tal-lemin, daw fosthom hemm ukoll Dawk il-partiti li huma kontra l-immigrazzjoni. Rebħet Le Pen, rebaħ Orban, rebaħ Salvini u oħrajn li, rebaħ Farage ukoll li huwa kontra l-immigrazzjoni. Hawnhekk tajjeb illi ngħidu wkoll illi għalkemm dawn huma partiti tal-lemin vera, huma antisoċjali fir-realtà. Mill-banda l-oħra, tajjeb li nfakkar hawnhekk ukoll illi il-Brussels, meta qed ngħidu jiġifieri anki l-istess coalition illi mexxiet u li appoġġjat il-Brussels taċ-ċentru lemin u ċ-ċentru xellugi, fir-realtà mhumiex favur l-immigranti. Tgħiduli kif jista' jkun? Mela Merkel u Juncker u Tusk u dawk li qegħdin imexxu u Macron mhux dejjem jgħidu favur li għandu jkun hemm, li għandna nkunu umani mal-immigranti u nħalluhom jidħlu fl-Ewropa? Veru li jgħidu hekk. U veru li meta qed jgħidu hekk qed jgħidu xi ħaġa umana u żgur li m'għandniex inħallu immigranti jegħrqu fil-baħar u biex ma noħduhomx, però veru wkoll li dawn il-kbarat, Juncker, Tusk, Merkel u Macron, l-iktar erba' perċimes, Mhumiex vera favur l-immigranti. Kieku kienu favur l-immigranti jattakkawhom bil-bombi u joqtluhom, bil-gwerer li għamlu fis-Sirja, fl-Afganistan, fil-Yemen u kullimkien. Dawn li qed jagħmlu huwa. Dawn tant, dawn iktar minn Salvini u minn Le Pen huma kontra l-immigranti. Għaliex? Għax l-ewwel jattakkawhom bil-bombi. 'il min joqtlu 'il min ma joqtlux. Dawk li ma joqtlux u jaħarbu jgħidilhom ejjew ġo l-Ewropa ma jimpurtax, basta bil-kundizzjoni illi tkunu cheap labour, għax għalhekk iriduhom, mhux għax iħobbuhom. Kieku jħobbuhom ma jitfulhomx il-bombi. Jiġifieri lemin estrem fuq l-immigrazzjoni huwa Juncker, huwa Tusk, huwa Macron u hija Merkel. Issa, apparti dan kollu, l-elezzjoni li għadha kif seħħet fl-Ewropa hija biss ħġieġa tad-deni, semmejniha aħna l-aħħar darba u nerġa' nirrepetiha hawnhekk, jiġifieri hemm pażjent għandu marda, Iktar minn marda waħda, imma ħa ngħidu pazjent marid, u t-tabib ippruvalu ħġra tad-deni biex jara kemm hu kbir id-deni. Daqshekk ma jfissirx li issa għax ħġra tad-deni uriet li hemm id-deni da se jonqos. Anzi, aħna minn hawn ngħidu illi d-deni se jikber. Għaliex? Għaliex kif dejjem ngħidu l-Parlament fl-aħħar mill-aħħar kważi ma jikkmanda xejn fl-Ewropa, hija l-Kummissjoni li tikkmanda. U interessanti issa 'l quddiem fil-ġimgħat li ġejjin naraw x'se jiġri. Għaliex? Għaliex dawk li sal-lum qegħdin fil-poter fil-Kummissjoni, Macron, nerġa' ngħid Tusk, Juncker, min qed jimbuttaw għal floku Weber u Merkel, Dawn diġà maħlufin illi jkomplu mixjin bit-triq illi jinjoraw lill-popli tal-Unjoni Ewropea u r-rieda tagħhom, anki r-rieda illi espremew il-popli bir-ribelljoni illi wettqu f'dina l-elezzjoni u jibqgħu mixjin bil-politika li Brussels jikkmanda kollox mingħajr ma jkollu mandat ta' xejn. Brussels qiegħed f'pożizzjoni qed jiddeċiedi fuq policies mingħajr ma jkollu mandat, sempliċement bejn erba' kapijiet jaqbdu jiddeċiedu u jimponu fuq il-kumplament tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Dinha l-politika hija l-kaġun il-għala kien hemm dir-ribeljoni fl-aħħar mill-aħħar. Issa, diment illi l-mexxejja l-kbar tal-Unjoni Ewropea se jibqgħu b'din il-politika ta' ċentraliżmu mingħajr demokrazija, ir-ribeljoni mhux se tonqos, sejra tikber. Hekk nerġgħu nagħmlu ġra tad-deni fil-futur, diment li jibqgħu hekk l-affarijiet, ħa turi li d-deni kiber iktar. Allura, Aħna xi ngħidu, bħala l-ewwel reazzjoni mir-riżultat, 'il quddiem irridu ngħidu iktar. L-ewwel nett f'sitwazzjoni bħal din turina illi Malta aħna isna qegħdin fl-Ewropa. Isna qegħdin fuq vapur tal-passiġġieri, f'gabina first class, Ħa nkunu eżatti, għax jekk tara s-sitwazzjoni f'Malta, mhux m'hawnx affarijiet ħżiena, imma jekk tqis li kemm hawn xogħol, kemm hawn servizzi mediċi, kemm qed tikber in-nefqa fl-edukazzjoni, affarijiet oħra bħal dawn, toroq jiġu rranġati eċċetera eċċetera, aħna qegħdin qisnu qegħdin f'gabina first class vapur tal-passiġġieri, imma dal-vapur tal-passiġġieri

Żewġ affarijiet, l-ewwel nett aħna m'għandniex nagħmbuha dis-sitwazzjoni u kif ngħidu dejjem aħna minn hawn, l-aħjar għal Malta huwa li nitolbu li jkun hemm bidla fil-ftehim u jekk l-Ewropa ma taċċettax, ngħidu lhom allura intom għal raskom u aħna għal rasna. Sadattant imma, importanti wkoll li l-Partit Laburista Malti, fil-ġimgħat issa immedjati li ġejjin, mhux jipprova illi s-centre left, il-partiti Laburisti, li għadhom kif laqtu knock-out bħal din mixħutin fuq il-canvas, jagħmlu xi alleanza ma' Macron u mal-oħrajn illi ġegħluhom jaqilgħu din knock-out. Importanti li l-Partit Laburista Malti, il-vuċi tiegħu fost il-Laburisti fil-ġimgħat li ġejjin tkun illi l-alleanza jagħmluha ma' dawk tax-xellug. mal-European United Left, mal-Greens u ma' dawk li huma vera tax-xellug. Importanti li ssir din. Inkella bil-garanzija li l-partiti Laburisti diġà qegħdin jiġifieri ħażin ħafna fl-Ewropa imma ħa jisfaxxaw totalment.
Issa hija ħaġa stramba illi l-qagħda f'pajjiżna hija l-oppost tal-qagħda tal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri Malta hija kif ngħidu sui generis għaliha nfisha u m'għandha x'taqsam xejn ma' l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għaliex f'Malta l-Gvern Saħħaħ lilu nnifsu dil-votazzjoni, mhux iddgħajjef, kif ġara f'kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Daka l-ewwel differenza kbira. It-tieni differenza bejn Malta u l-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea hija din, f'Malta dawk li ivvutaw l-ammont naqas Fuq dawk li kienu jivvutaw ħames snin ilu, l-ewwel votazzjoni għall-Parlament Ewropew f'Malta saret fl-2004. Bejn l-2004 u l-2019, l-aħħar elezzjoni, dawk li marru jivvutaw f'dawn l-elezzjonijiet naqsu f'Malta bi tnax fil-mija. Tnax fil-mija naqsu! Ġifieri, dawk li qed jieħdu interess, Maltin u Għawdxin, fil-Parlament Ewropew, l-interess tagħhom naqas bi tnax fil-mija, filwaqt illi fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, did-darba, il-votazzjoni, l-ammont li vvotaw, żdiedet Ħames snin ilu kienet ftit fuq l-40 fil-mija. Issa għadha kif skorriet il-50 fil-mija. Mela, fil-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea l-votazzjoni żdiedet, dawk li ħarġu jivvutaw. F'Malta naqsu dawk li ħarġu jivvutaw. Hija stramba ħafna. Issa dwar Malta importanti li ngħidu illi minn sitt deputati, tlieta huma nisa u tlieta rġiel. Mela il-parità, l-ugwaljanza, fil-rappreżentanza ta' Malta fil-Parlament tal-Ewropa ilħaqniha mingħajr il-ħtieġa li nagħtu preferenzi, siġġijiet preferenzi lin-nisa. Hija stramba f'pajjiżna. Veru fil-ħames snin ta' qabel kien hemm erba' nisa Maltin u tnejn irġiel fil-Parlament tal-Ewropa, issa ġejna tlieta bi tlieta. Imma dana juri illi m'għandniex għalfejn artifixxjalment inżidu l-siġġijiet għan-nisa fil-Parlament tagħna għaliex il-poplu bil-votazzjoni tiegħu jagħżel hu biex idaħħal fil-Parlament u kullimkien rappreżentanti nisa. Dan jurih ir-riżultat tal-elezzjoni għall-Parlament tal-Ewropa. Issa fil-każ ta' Malta wieħed tajjeb li jinnota wkoll li għandna għall-ewwel darba rappreżentanta Għawdxija fil-Parlament tal-Ewropa. Din hija ħaġa importanti. U la qed nitkellmu wkoll fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, jiġifieri bejn irġiel u nisa, tajjeb ukoll li nosservaw li fil-każ tad-distrett ta' Għawdex issa ġejna Għandna il-Ministru għal Għawdex huwa mara. Ir-rappreżentant fil-Parlament tal-Ewropa hija wkoll mara Għawdxija. Mela żewġ nisa Għawdxin, waħda Ministru għal Malta u l-oħra fil-Parlament tal-Ewropa. U din hija Xi ħaġa sinifikanti ħafna li wieħed jinnota. Issa tajjeb ukoll ngħidu illi hawn Malta għaliex qed jonqos l-interess fl-Unjoni Ewropea? Għaliex Malta F'ħafna oqsma imxejna b'mod differenti mill-politika tal-Unjoni Ewropea. Fl-elezzjonijiet għall-Parlament Malti, l-ammont ta' nies li joħorġu jivvutaw huwa kbir ħafna. Imma għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, kif għedna, l-interess naqas. għaliex dan juri sfiduċja fil-politika tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-maġġoranza kbira tal-poplu uriet iktar fiduċja fil-Gvern Malti u fil-politika li mexa biha l-Gvern Malti fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, il-maġġoranza tista' tgħid, ma ngħidx il-maġġoranza, imma żdiedet kbir ħafna il-persentaġġ taċ-ċittadini fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, fosthom dak li semma sieħbi, fi Franza, fl-Ingilterra, fl-Italja, fil-Ungerija, fil-Polonja. F'dawn il-pajjiżi kollha u f'oħrajn, Żdiedu ħafna dawk li huma kritiċi tal-Unjoni Ewropea u tal-politika tagħha. Issa se jirnexxilhom dawn il-forzi li huma kritiċi tal-politika tal-Unjoni Ewropea u tal-mexxejja tagħha tal-lum illi jbiddlu l-politika u t-tmexxija tal-Unjoni Ewropea Hemm dubju kbir, għaliex? Għax għalkemm iż-żewġ partiti kbar fil-Parlament tal-Ewropa, jiġifieri l-Konservattivi u s-Soċjalisti, naqsu u bejniethom m'għadx għandhom il-maġġoranza fil-Parlament Ewropew, diġà qed jgħidu dawn li se jfittxu li jagħmlu koalizzjoni mal-Liberali, u anki ma' parti mill-Ħodor u jekk u b'hekk jerġgħu jiffurmaw maġġoranza li jkunu dil-maġġoranza tkun bl-oppożizzjoni għal movimenti u l-partiti progressivi tal-lemin u tax-xellug illi huma kritiċi u pprotestaw kontra l-politika tal-lum tal-Unjoni Ewropea u tat-tmexxija tagħha. Il-kwistjoni ewlenija, apparti pereżempju l-kwistjoni tal-emigranti, l-immigrazzjoni, hija jekk l-Unjoni Ewropea l-ewwel għandhiex tibqa' miexja b'dil-politika. fosthom il-politika tar-riarm li jarmaw iktar u ma jitkellmux mar-Russja u mal-Lvant biex ma jkunx hemm possibilità ta' gwerra, dik waħda mill-politika ħażina li mixja biha l-Unjoni Ewropea. Imma l-iktar jekk l-Unjoni Ewropea għandhiex tikkonsolida, tintegra iktar u Brussell jakkwista iktar setgħat u jnaqqas iktar is-setgħat tal-pajjiżi l-oħra, tal-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi l-oħra. Dik hija l-ewwel kwistjoni. Il-moviment u l-partiti tal-lemin u tax-xellug li pprotestaw kontra l-Unjoni Ewropea jridu bil-maqlub Ma jridux li l-Unjoni Ewropea, Brussell ikollha iktar forza, iktar setgħa f'ħafna oqsma tal-politika, bil-maqlub iridu li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jerġgħu jingħataw lurhom, anzi jingħataw lura, setgħat li Brussell, l-Unjoni Ewropea ħaditilhom. Issa dan jista' jiġri għaliex? Għaliex għalkemm il-Kummissjoni li se tintgħażel ma tkunx tirrifletti neċessarjament dawk li huma kontra l-politika tal-Unjoni Ewropea, fil-Kunsill tal-Mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li huwa l-Kunsill tal-Prim Ministri u l-Presidenti ta' dawn il-pajjiżi, hemmhekk l-affarijiet jistgħu jinbidlu għaliex il-Prim Ministru Taljan Jista' jżomm, jopponi. Issa l-Unjoni Ewropea prop, ir-Renju Unit proprja wara l-31 ta' Ottubru għandu jkun barra. Veru li Franza, il-President huwa favur li jiġi ċentralizzat iktar il-poter tal-Unjoni, imma veru wkoll li s-setgħa ta' ta' President Franċiż tnaqqset ħafna, tant li Le Pen għaddietu fil-voti. L-istess tnaqqset is-saħħa ta' Merkel, il-Kanċillier Ġermaniż, Ġermanier. Mela, dawn it-tnejn, Franza u l-Ġermanja, is-saħħa tagħhom naqsitilhom. U allura aktarx illi ma jkunx hemm iktar integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u ma jkunx hemm iktar setgħat li jittieħdu jittieħdu minn Brussell. Dawn huma żviluppi ġodda li llum 'il quddiem irridu nħarsu lejhom. U importanti ħafna, issa l-Unjoni Ewropea ġdida, kif se tittratta l-kwistjoni tal-Brexit? Tibqa' miexja bl-isfida li tippenalizza lill-poplu tar-Renju Unit għax iddeċieda li joħroġ, jew ikollhom is-sens li jaraw li għandhom huma stess jgħinu lill-poplu tar-Renju Unit biex meta joħroġ jibqa' bi ftehim ta' ħbiberija mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-ħin ma jippermettilniex iktar inkomplu. Nirringrazzja lil sieħbi għas-sehem li ħa u nirrigrazzjakom li ssegwuna kull nhar ta' Ħamis u nitolbukom li tkomplu ssegwuna fid-disgħa u nofs. U r-repetizzjoni tal-programm is-Sibt fil-ħamsa u nofs. U dejjem infrakkrukom araw il-websajt tal-Front Matin Irqumu u tas-CNI. Insellmulkom.